That part where Bible say he that look at a woman and lust after her. Say the dog count am. Hmm. Baba heaven go empty o. Nyash. Na I tell the play. So as I dey na nyash go pass, I no look am. Because they want make dem count am na. I dey fear them. If I perish, I perish. you know wetin be nyash? you no dey read bible bible say when the now the reason dem say man no look nyash na so that i go make heaven abi bible say angels wey dey already dey stay for the heaven when they see nyash they lust after the daughters of men angel choose nyash over heaven na come me wey never see heaven picture baba dey go balance this thing o baba the the kind suffer wey dey nigeria now i nearly envy people wey die last year god dey say at least dem dey don ready this thing no concern dem because nothing dey you know no fuel no money no

the thing is hard because most times when you come out people come fall down like say ma i even say whether this problem this boy fit solve am na me put am oh you no know say e reach this side if to say i quick do ritual when dey advise me i for dey here now this guy go dey here i dey follow it you know i'm tired man so most times because i love nigerians we love ourselves the only problem be say we no dey like make some people dey enjoy make some people dey suffer

That's why somebody wey dey make minister leave the work dey go about dey grant interview for presidential candidate wey never win. He na minister o. Here too, Baba work dey, work dey. Na him Wike get time dey sing as he dey pain them. He's less busy bro. Even though all the things wey Wike dey commission, work no dey anywhere everybody now to survive you have you need different jobs that's why who open hospital now dey open mortuary who no survive go die the money go still you have to block it you go chemist now they dey sell beer because they no know they no know where e dey come from especially igbo men baba if igbo man market something for you you know say igbo man fit sell water to fish fish go buy am

I say I get bad day, na today dem born me, na my bad day. so, na im birthday we come celebrate. you know, so we need to beg each other. Most times when we dey talk about Nigeria problem, people wey affect the most, na dem go cause you. you post video to address those say baba face your comedy at least you know say i get work you which one be your work but i no fit tell you to face anything because you can't face anywhere you know so nigeria is collapsing yeah if you look around don't let nobody deceive you there's no system that's designed to protect you the system is there to protect itself you no care about it

na when people wey no see food chop begin see your neck like turkey once you dey pass dey say oh boy see meat because you fit think say you dey okay you get hundred million you get fifty million once you pass Ka- kaduna abuja expressway you are broke you are broke bro no money that's why i look at a lot of things like bible you go ever hold your phone you go come see update facebook update instagram update whatsapp i hold my phone the other day i come see update bible i come dey say who solomon don go give belle again because wetin happen na fresh wey dey dey update bible which wh- wetin happen new you ever see some bible stories you know say if na now jonah comot come back

What of oga I dey? Where una dey go? Say no. Fish swallow my husband, I wan go check am. Because you go see some things, e get some other parts of Bible wey dey shock me. That part wey Bible say he that look at a woman and lust after her, say they don count am.

bible say angels wey dey already dey stay for the heaven when they see nyash they lust after the daughters of men angel choose nyash over heaven na come me wey never see heaven picture baba they go balance this thing o i go look nyash wetin wan happen may happen ah because nyash no make sense na women dey pay three point two million for lekki If you see real nyash for Lekki now, my brother, I no know wetin God do for you. All the nyash for Lekki na pho- the photocopy am no better. Just see nya- That's why when Oyibo bring different policies, we go just dey look them. They bring one policy that time. Now Oyibo dey do everything. Transgender, uh, same-sex marriage. The one wey dey do wey Igbo boys converse for America na when dem bring gay. Before Igbo boy chai girl now, they near him. Nne here follow come or converted. Igbo boy guys they show. because you know say problem too much for Nigeria so tey we no even get room to worship God again o. All our song na lamentation. We are complaining but for our mind we dey worship. See oyibo now virtually all- everything wey we dey pray for like for abroad they dey pursue their dream. For Nigeria, you dey pursue us for dream. You get? Almost everything we dey pray to God for abroad na government dey do am. Because how does somebody how you, are you going home? You are saying, Father, as I'm going home, let there be light. God na nepa. Like useless, useless prayer. So Oyibo dey get all the time. They worship God. You go dey hear song o. They wan communicate. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence.

Oh yeah, okay, the one who no even want complain, we go do like so we want healer. Akwagi sini ge buru mi bo and I ain't give you. Everything we want collect, collect, collect. Oh, even when they want give offering, now with their whole heart, oh, I give myself away. we to give offering we dey blackmail god na the thing wey you give me papa you no just wan on your own give am anything then the time wey we no wan complain na question we go dey ask for our mind we dey worship god because now people like the frank edward when they worship you understand that it's actual worship lord you reign ever you're the same Aga maturu gi mama the church will say. You know say when we small no worship song all the song na question and answer. Will you be ready when the Lord shall come? Answer. After this one, they go come ask you another question. What shall we do today? After this one, they go come ask you another question. Who is greater than Jehovah, Lord divine? Brother, are you a winner? Ekwenfa ga-emeru unu n'agha. Then they come sing one song, come pretend like say they no wan ask you question. Na lie o, the question dey come o. You get am since I was born and now I am getting old. Question, listen, brother, have you seen it? Why you dey always ask question? That's why when you dey church, when they dey sing song wey you no know, you go just, you know if they reach the part where you know your voice go loud. They reach where you no know, you go enter spirit. So that we fit try am. How many people know that song? Hosanna.

Yeah, you um, Baba once yes we are if you no go yeah you may live up. Yeah. if Jesus no go yeah you may live on. No be me bring and come. if you look Nigeria well, nothing they want tell me. Everybody where they government and they smoke go. No, I dey even insult go self. But e go no really bad like that. They dey goof. Wetin be that? Because if you hear government policy, you no fit tell me say somebody no dey there wey dey sell am. Because hear news, hear news. ASU extend strike to another month. You as a Nigerian, you go dey complain. They are keeping the children for eight months. You call here another news. Naira crashes to the dollar, 745. You still dey complain about forex. Things dey cost.